Un felis dia pa bo. Un dia bendishoná. Un dia kaminda mi ta pidi bo pa bo gosa, gosa lo máksimo di dia aki. Hasi manera Dios a bisa nos. Disfrutá di kada dia i manera ku mañan lo no yega nunka. Kemente gosa kada dia ku bo tin chèns di bo dia, di bo bida den manera ku abo ta pensa ku ta hasi abo felis. Awe mi ke m'a bo danki trobe di dunami oportunidat. ta huntu cu bo den bo cas pa via dje media aki. Tambe mi ke para ketu riba personanan cu den e programa parti number parti uno cu a duna cu a colabora cu nos cu nan opinionnan kico ta nifica amor berdadero. Pasobra con cu bo wak bo mester tin un tiki lef. Pa bo hasi esei pasobra bo ta beza ta kompartí bo opinion, bo pensamentu ku ta bai bai den kas di hopi hendenan rònt mundu. I ku bo ke hasi esei, bo kurason ta hopi bunita ku bo ker a kompartié ku nos. I mi ta yama bo sa un bia mas danki, bosnan ku ta sintá tambe ku ta mira e programa, ku a kolaborá. Masha masha danki mes. Mi ta yama bo danki p'e hendenan tambe ku boso por a yuda ku bosnan pensamentunan. Lokual ku nos ta bese den e programa awe ta lo siguiente, Maya par di pregunta kaminda nan a pidi mi pa mi por splika un bia mas kiko mi ta nifiká ku e nivelnan mental di programashon di personanan. Ya, m'a para ketu riba esaki i ya maña mi ta kita un tiki fidjeskema di lokual ku nos lo a trese awe den e programa, pero M'a keda hopi hopi kontentu ku e reakshonnan aki, pasobra esei ta nifiká tòg ku personanan a para ketu riba e tres nivelnan di programashon mental, ku ta algu hopi importante na momentu ku bo ke bai traha riba bo personalidat i bo ke trese kambio riba sierto kosnan den bo komportashon. Tambe mi a haña preguntanan di personanan ku ta puntra mi, Valeska, e programa aki ta religioso e ta? Awel, loke mi tin di kontestá bo, Eigenlijk, e programa no ta un programa religioso den sentido ku nos ta bai papia over di Beibel, duna lès di Beibel òf esei. Pero simplemente lo bo tendé mi nombra e palabra di Señor i Dios Paso mi mes ta un persona kriente. E programa aki ta yama Sekretonan pa bo Felisidat, i ami un di e bronnan presimpal ku ta sòru pa ami su felisidat ta Señor, paso e ta na promé lugá pa mi, siguiendo ku mi famia ku esena. I pa e motibu ei tambe lo bo bai topa tambe ku kada bia lo mi papia di sierto pidenan den Beibel Ku bo ta ña bo kune hopi biaha den bo bida diario. Pasobra Beibel ta simplemente un handleiding, bo por bisa un guia, pa nos ku ta na mundu ki. Ta un buki masha importante, pero ku ya tempunan ya el a keda skondí pa hopi hende ku no tabata ta sa. Kiko Beibel ta ta enserá? Kiko ta ta tin den dje? Anto p'e motibu ei mi ta bisa ku ya, nos no ta mir'e komo un pre, no mir'e komo un programa religioso, pero simplemente un programa kaminda un persona ku ta kere den Dios i ku boso tambe ku no ta kere i esun ku ke bai kere, e programa ki ta pa Tur, tur hende. E ta un programa ku ta bai traha riba bo personalidad. No tin distishon de religion ni di nada. Pasobra Señor tampoko no sa distingui ke mendi. Meskos e programa aki bo por wake pasobra e no tin niks ta maka ku si bo ta keriente of no. E ta pa tur persona ku ke hasi algu na nan personalidad. Awor pa nos no perde mas tempu, laga nos ban start sali ku e programa mesora. Mi ta kuminsá para ketu mesora riba e tres nivelnan di programashon mental. E promé nivel ku mi ta kuminsá kuné ta naturalesa di un persona. E sima papia di dje siman pasá kaminda mi a bisa e persona Universal, Caminda mi ta ta nifica cu nos como persona ora nos nance, nos tur di China, di Colombia, di Hulanda, Mexico, unda cu bo ta, di cua raza, no ta importa nos tur tin cosnan comun cu otro, cosnan cu Dios a laga nos nance cune cu ta mesun cos cu otro. Esei ta trata di bijvoorbeeld laga mi noem op laga mi bisa um laga nos mira esei tin ta makan ku bo um ku bo genen ke meni genetico bo a nace asina y e otro persona tambe sinta einan tambe a nace ku meskos ku bo. Nos cada uno tin mes un sentimento den e sentido di nos por sinti meskos riba e nivel di emocion nos por sinti verdriet Nos por sinti ansha, nos por sinti amor, nos por sinti legria i nos por tin tristesa, nos por tin kompashon tambe i tambe bèrgwensa. Anto nos tin nesesidat di por mara nos na otronan, nos tin nesesidat di por hunga i praktiká sierto kosnan i tambe nos tin e kapasidat di orientá na nos alrededor ki tin i papia di e kosnan ki huntu ku otro. Kimen di ora bo mira kuma papia den nivel aki, ma papia un tiki lier, pero den nivel aki ta simplemente ke ta bisa ku nos, komo un persona natural, nos ta nase i nos tin kosnan kumun ke otro. No ta nifiká ku bo ta di otro rasa, otro tera, nos tur a nase ku e patronchi ei di sintimentu, pensamentu i komportashon den nos. Ki mendesí ta algu ku nos aki tin e komun, ku nos tur por sinti miedu, nos tur por sinti amor, nos tur por sinti. Ansha, ki mende esei nos ta trata di bo persona natural, e manera ku ba nase, e ta basá riba e parti genetico di bo. Awor nos ta bay cu e otro nivel cu ta trata di bo personalidad, e otro nivel di programacion mental. Esey ta trata di bo personalidad. Awor bo personalidad bo tin cu mire asina aki. Bo personalidad ta unico. Abo so tin e personalidad ei. Un tin un otro hende cu tin bo personalidad. Pero tambe bo tin cu mira cu bo personalidad Tambe, no ta nase soba nase, tin un parti ku bo ta nase kuné i tin un parti ku ta wòrdu siñá. Bo ta nase ku sierto patronchinan den bo. E patronchi di pensamentu, sintimentu i bo komportashon. Esei ta loke bo ta nase kuné. Pero fuera di loke bo ta nase kuné, ta bini kosnan ku ta bai influenshá bo Riba e patron chinan ku bananse kuné. Pero esei ta kultura. Pero si nos ta papiando di dje ora ki nos ta sigui riba e personalidat. Awor ora mi ta papia di personalidat ku bananse ku sentimentu, bo pensamentu i bo sistema di komportá bo mes, mi ta duna bo un voorbeeld masha simpel. Laga nos ku'e un mucha chikitu. Un mucha di apenas dies djes un luna. E mucha chikitu aki, na momentu ku el a nanse, kòrda bon, e ta nanse ku sierto patronchi, su karakter ku su kosnan ta formá kaba den e patronchi ei. Pero ora e bin krese di mes den famia e ta baña influensha. E voorbeeld ku mi ta duna bo ta, e mucha chikitu ki, laga nos bisa e ta hungando ku un koi hunga, ta bini otro mucha yega i ranka e koi hunga ki fo'i su man. E muchikí tal bes ta kuminsá grita, yora, sapatia. Paso e ke su koi hunga no ta entresé nada, e no sa di tene kuenta ku otro, e sa di mi ke mi koi hunga kla. Awor kiko ta pasa? Bo por laga e yuki sigui krese asina dor di no bisel'e nada. Pero un otro mama ta yega, e otro mama ta bisa tal bes, Am, no. Ora Bo no tin mag, abo no tin mag di ranka esei for di chep, i abo ora nan ranka un kos pi bo no ta na nodi pa bo yora, tin hopi otro manera, pa bai hasi, pa bo no tin ku grita i yora, pero esei di mes, e mucha ta chikitu, ta kada bia bo tin ku keda su influensha riba dje, influensha riba su mente, pa e bai siña el e por e ta mas grandi. Meskos bo ta kohe un otro mucha, O talbes ora nan a ranka e koyun e fridje, el a keda gewoon ketu. E no a wòri mes ku nan a ranka e koyun a fridje. Anto e ribotaña talbes un otro mama ta bini ku su otro influensha bisele, Wak, ora nan a ranka kos ei bo no wak no wak pa bo kit'e bek, anto sinan kenami bo ta dale. Kemende einan trobe esei ta un otro hende ku hasi un otro influensha riba e yuki su patronchi. Ke hasi nos por sigui bai dor? Ei bo ta mira ku e edukashon tin hopi di haber ku e persona ku bo ta awendia. Di mes no tur kos no ta bai over di edukashon, pasobra di mes bo ta bai afó, bo ta bai haña otro influenshanan. Bo ta e influensha na di gruponan di bo amigunan, bo ta e influensha na otro na skol, bo ta e influensha na otro na bo trabou, ke mende unda ku bo yega nan ta traha riba e patronchi nan ya. Wo patronchi ei mal e ta den bo pegá, e ta e ta e ta pegá su raisnan te den, lo ta duru pa bo pa bo buta tur e kosnan ki un banda ora bo ta ya konosé mentu nobo pa nan mindrenta i kita tur e kosnan ku bo sa Pero tog mi tin di bisa bo, nos komo persona, nos no ta n ta a base di e programashonnan aki nos ta tuma tur nos deshishonnan, no. Paso tog Dios a traha nos di un forma ku nos sa di desviá tog for di e programashonnan aki riba befo nos ta reakshoná riba kosnan nobo, riba kosnan kreativo, riba kosnan destruktivo i kosnan ku ta sosodé di ripiente. Ke men ei bo por mira ku nos tin e abilidat, nos tin e kapasidat pa kita for di e programashon ku nos a haña di for di chikitu ei i pa laga konosementu nobo drenta. I awor esei bo por mir'é tambe pasobra ora bo yega skol komo un mucha, bo ta yega skol ku bo pensamentu ku bo a sali fe kas kuné. Pero na skol bo ta bai topa otro muchanan, jefrou tin su otro pensamentu, tantu kos ta bai bini riba bo nobo, einan ya kaba bo a bolbe haña mas kos riba bo patronchi. Ke asina nos por sigui bai dor. Esaki ta pa dis pa mustra bo ku bo personalidat, bo ta nase ku sierto kosnan, pero dor di influensha di pafó bo ta bai bira e persona ku bo ta awe. E persona ku bo ta awe. Tin un lata bo tin ku stima e persona ku bo ta awe, pero semper ku den bo pensamentu bo semper tin kos mihó Lo mi ke kambia e kosnan ku ta ménos, asina mihó, i esnan ku ta bon, asina un tiki mas mihó. Kemei mi ta spera ku b'a komprondé ki mi kemei ku e parti di personalidat, sa semper bo personalidat ta úniko, bo personalidat bo ta nase kuné. Ku bo pensamentu, bo sintimentu i bo komportashon, pero di pafó influenshanan lo bini riba dje ku lo kambia sierto di bo patronchi ku awe bo ta bira e persona ku bo ta. Awor manera nos a kaba di papia di bo personalidat, si bo a skucha bo m'a papia hopi di Bo nase, den bo pers bo nase i bo bo nase ku sierto patronchinan i otronan ta wòrdu siñá. Tur lokual ku ta wòrdu siñá nos ta yama kultura. Kemey na momentu ku bo a bai skol, na momentu ku tur eseinan bo ta tin ta makan ku kultura. Pasobra kultura ta algu ku bo ta siña. Cultura no ta algo cu tin ta maca di bo genen, bon ta nace cu cultura. Cultura ta wordo siña. Cultura ta wordo siña mayoria bia den e gremio social. Pasobra ta enanan bo ta bay siña di bo cultura, tur sorto di pensamento di tur hende, tur tradicion cu abo tambe ta bay haci di bo. Nos por bisa cultura na un manera stricto, pasobra e ta un. Kultura ta grandi, kultura ta breed, ta un kos ku nos por papia di dje tantu bia, e ta un kos ku kada lugá, kada lugá tin su mes kultura, kada pais tin su mes kultura, anto p'esei e ta un tema hopi grandi, i dor di e kultura aki hopi bia tin hopi hopi kosnan ku ta bai verked den mundu pasobra nos no ta komprondé otro su Tema, Nos no ta komprende e pensamentu di otro. Si bo papia di kultura, kultura den su totalidat, bo a hopi sa, Kultura ta nos frutanan, e frutanan di nos sosiedat, manera nos skol, nos literatura, nos obra. Ora mi papia di skol, laga nos pone un simpel forbeel, nos skolnan awendia ta asta hinka papiamentu den e pakèt. Cu ta algo masha masha importante pasobra ta di nos, ta nos, ta nos lenga, ta nos cultura, laga nos bisa asina. Ora nos papia di literatura, antes nos ta tin bukinan di companan, si di hendenan di nos mes. Bo ta papia di obra, con bo, kunst, ora bo mira obra, bo ta mira antes e nan tabata tra instrumentnan ku tabata ta di chapi, otro bia kalbas ke mende, tantu kosnan, hopi hopi greip ku tabata tin ku ta di nos mes, pero ku hopi bia nos mes no ta para ketu i no tabata ta sa di dje. Ok, kultura tambe lo sòru pa un tiki rafinamentu di bo di bo spiri riba e nivel spiritual, Di ki manera paso? Wak, nos emoshonnan ku m'a papia ku bo di dje ku nos tin komo persona, ku nos ta nase ku nos emoshonnan. Ora nos ta bai afó, no? Ku nos ta sali fo'i kas di nos hendenan, ku nos tin sera konosí ku skol, ku trabou, ku tur eseinan, Nos no por comporta nos mas den sistema di den cas, paso di pafo nos ta bai haya nos cu otro tipo di cosnan cu ta bini. Am tal bes, con mi ta bai om cu mi miedo? Con mi ta bai om cu mi rabia n'e momente? Kico lo mi bai haci? I a nivel di mira cu cultura tin ta maca riba locual cu ta spiritual tambe. Tambe Kultura tin ta maka ki nos ta kome, ki nos ta bisti, kon nos nos ta papia di sèks òf nos no ta papia di dje, bo ta mustra bo sintimentunan òf jùis mi ta laga nuende sa mi sintimentunan, kon mi ta drecha mi kurpa, kon mi ta distanshá mi mes for di sierto grupo. Ke mende ei bo ta mira ku kultura ta dje grandi ei. Kultura no ta basa riba nos so, kultura ta un kos dje grandi ei ku asta den Politiconan tin cu tene cuenta cu cultura, pasobra na momento cu nan ta e sinta na mesa cu par di chines, nan mester por a compronde pensamentonan dje hendenan aki, pasobra nan tur tin deferencia. Na momento cu bo sta no por compronde otro, e ora nos ta papia di botsing di cultuur. Paso boso no ta compro de otro paso tin diferencia entre de pensamentu. Y e cos aki ta sosode den tantu den tantu comunidad. Uno ta pensa cu ya ami ta haya cu mi ta coge un cos hopi hopi vervelend cu cu ta un arol laga nos bisa na caminda mi ta biba aki. Uno ta bisa mi no ta haya cu e personanan mester tin lensonan riba nan cabes y otro ta bisa dicon no Kere esaki nan ta kosnan ku ta trese masha masha problema den komunidat. Mi por nombra hopi mas pero nos no ta keda kla. Kultura ta p'esei mi ta bisa ta algu hanchu i algu hopi hopi importante i mi ta kontentu ku awendia nos por papia abiertamente over di kultura ku mi tambe por splika bo algu di kiko ta kultura pasobra antes Ene nan no tabata ta dje leu aki pa sa ku tabata tin deferensha. Ya, nan tabata pensa, ya, ku ta nan si, ku ta nan si, bo ta hered'é. Kaminda nò, kultura ta siña, bo ta siña kultura. Anto, ya, mi ta spera ku maske ma papi un tiki li'é ku tòg Mi a laga bo sa un tiki kiko nos ta nifiká kultura di mes. Ora e programa ki sigui nos lo bole bin bèk riba e temanan ki. Pero ora bo sa di ki nos ta papia, ora bo bisa esaki ta mi kultura, bo sa di ki bo ta papia. Pasobra nos por bula grita esaki ta mi kultura pero mi no sa ni ki mi kultura ta kome bebe di dje. Anto di kon mi ta papia di mi kultura ku mi no mes no konosé mi kultura? Mi mes tin hopi di bay conoce di mi cultura, pero mi ta contento si cu mi ta dje leu aki cu tin tanto cos di mi mes cu m'a bin descubri awor na grandi. Awor na grandi m'a bin descubri hopi cos di nos mes, pero cu mi ta apreciando tambe masha masha hopi mes, pasobra ora bo ta chikito bo no ta para keto riba e cosnan aki, anto ora bo ta mirando grandi bo ta bay aprecia locual cu bo tin. I ta p'esei mi ta bisa bo, e programa aki lo bai trata den riba e puntonan aki pa bo bai siña konosé, pa bo haña mas konosementu, anto ku asina bo por bai traha riba bo mes. Pasobra awor ki ku bo sa e tres nivelnan aki, bo sa kon bo a bira awe e persona ku bo ta. Anto ta fásil e ora i pa bo bisa bo mes, Oke, mi ta kla pa warda konosementu nobonan drenta i tra riba nan. Paso loke ku mi tin ki kuma pensa ku ta hopi normal, ma nan si kuné? No ta asina. El a wòrdu siñá. Kei tur loke ku wòrdu siñá por wòrdu tambe halá un banda pa otro siñamentu drenta den. Pero si e ta keda na abo, e ta keda na abo kiko bo ke bai hasi ku bo mes? Kon bo ke bai kambia bo mes? Ki bo ke bai hasi bo komportashon pa abo sinti bo felis? Paso na final e kambio ta simplemente pa abo sinti bo felis. Bo a ser sei ta lokual ku mi ke traha riba dje, pa abo por sinti bo felis ku bo mes. Abo no mester ta un persona ku ta sinta am warda pa sa kiko esei ta ta ta ta ta verwagt di mi. No, abo tin ku sa ki abo ta verwagt di bo mes, ki bo ta spera di bo mes. Anto, no tene kuenta am ku loke otro ta bisa bo kon bo mester ta. No, konosé bo mes promé. Semper ta bon pa bo skucha, si, pero tuma informashon Ha si nan di bo i wak kiko bo por usa, kiko ta bon pa bo i kiko lo sòru pa bo felisidat. Mi ta spera ku tur lokual ku mi a splika bo suawe a keda un tiki serka bosnan, pasobra si bo por komprondé presis tur e kosnan ku mi a duna bo awe, lo ta hopi mas fásil pa bo pa bo kuminsá tra riba bo persona. Si tin ke pregunta, tur ora nan ta welkom. Bo por mand'é via mi Facebook, bo por mand'é via mi channel, tambe bo por mand'é riba mi mail ku ta Valeska punt Gresman apostache outlook punt com. Pa e siguiente programa lo mi pasa riba Facebook ki ora i ki dia nos lo pasa e siguiente programa. Mi ta pidi Señor bendiciona bo ricamente, bo famia, pa tur locual cu bo haci. Y corda, tra riba bo mes, pasobra un ser cu conoce su mes y tra riba su mes lo ta un ser masha, masha feliz mes. Mi ta contento cu bo a lagami tuma parti awe den bo cas. Y ya, mi ta bisando bo, un brazo y un sunchi pa bo, mi stima bo.